Lweqt-agi mi teččam, terwam, teqqimem deg berra deg iziri, neɣ tqeṣṣrem lwaḥid deg uxxam neɣ di lqahwa, bɣiɣ ad awen-d-ssutreɣ s lemkabra. Acuɣer tettuẓumem deg ccehṛ-agi Remḍan? Win itebɛen lɣaci deg lɛada-agi, mebla ma yettmeyyiz acu i yettweketben deg Wawal n Ṛebbi fell-as, ur yelli ara d aɛeqli. Iya wihi ad nmeyyez i rebɛa nesɛa acu qqaren lembeyya ɣef ssebba i ttḥarsen bunadem ad yuẓum. Zik ruḥen kra irgazen ɣer imrabḍen n tmurt-nsen sutren-asen Ɛni ilzem-aɣ ad nuẓum di ccher wis xemsa akken xeddmen seg waṭas ayagi neɣ fiḥel? Ɛni mačči akken i qqaren ilemẓiyen n lweqt-agi? Akken i ttmeyyiz Nnbi Zakariya ɣef ddeɛwa-agi, yusa-as-d awal sɣur Ṛebbi i s-innan, Suter-asen i wat tmurt-agi meṛṛa imyuẓamen meǧǧden sebɛa-yn iseggasen ayagi, ɛni fell-i ay uẓamen? Imeslayen-agi bedden ɣer ass-agi ad meyyzen ulawen-nneɣ, kečč, ay gma! Ɛni tettuẓumeḍ a lxaṭi d lɛadda n tmurt, neɣ tettuẓumeḍ i Ṛebbi? Kemmini a weltma, ɛni tettuẓumeḍ i wakken ara tethenniḍ gar lǧiran-im, neɣ tettuẓumeḍ i wakken ara tɛejbeḍ i Rebbi? I wakken ara nefhem ddeɛwa, yelzem-aɣ ad neddem lmital seg wawal Rebbi, lmital n Sidna Dawed, ad nmeyyez acu ɣef i yuẓam netta. Ad nernu lmithal nniḍen ɣef yunelǧens n zik, ad nefhem acu ɣef uẓamen nutni. Sɣuṣṣren ara neḥfeḍ sebba ɣef i ilaq ad nuẓum ula d nekni. Isem n Sidna Dawed yettwassen deg ddunit merra ɣer ass-agi. D agellid imechhuren d nnbi iǧǧan lmithal lɛali i wid yettqelliben ad ɛejben i Rebbi. Lameɛna ulama ila d nnbi Dawed bunadem am nukni, yesɛa deg wul-is cehwat ay sɛan wat ddunit merra. Imken ad tecfum, yiwen wass, akken itebɛa ccɣel-is, iẓra yiwet tmeṭṭut i s-iɛejben. Ulama tella tmeṭṭut yiwen n lɛasker n tmurt, Dawed iwwi-tt s axxam-is, yiwen wass, mi iɣab urgaz-is. Deffir kra n lweqt, mi yeḥfeḍ tella s tadist, Dawed iceggeɛ argaz n tmeṭṭut-nni ɣer lmeḥna i wakken ad t-nɣen, ad ithenni. S leḥya, iɛreḍ ad yeffer ddnub-is ɣef wiyeḍ, lameɛna ur yezmir ara ad t-yeffer ɣef Ṛebbi yettwalin kullec. Ṛebbi iceggeɛ-as Nnbi, isin-d Dawed, is-inan, Acu ɣef tḥeqqreḍ awal Ṛebbi? armi txedmeḍ lbaṭel agi zdat-s. Tecgaɛeḍ argaz ɣer lmut, tukreḍ-as tmeṭṭut-is. Dawed yendem mi yettwaɛqel deg ddnub-is, yenna-as i nnbi-nni, d nbeɣ zdat Rebbi. Dɣa iǧaweb yenna-as nnbi, ala xaṭer teqqireḍ s ddnub-ik, ad k-iɛfu Rebbi, ur tettmettateḍ ara. Lakin ala xaṭer deg wayen txedmeḍ tkellxeḍ ɣef Rebbi, ad iḥkem ɣef mmi-k ar ilalen, d netta ara yemmten. Sen ma acu yexdem Dawed i wakken ara yesken i Rebbi acḥal i gendem ɣef ddnub-is? Anɛam, yuẓam. Yettwakteb yuẓam, iqɛed iman-is ɣef lqaɛa iḍ kamel, i wakken ara s-isken i Rebbi acḥal yendem itub ɣef ddnub-is. Yuẓam deg yiḍ deg wass, mačči a lxaṭi d ddin-is, neɣ d lɛadda n tmurt, I uẓam ar xaṭer yeɛqel ddnub-is itub. I uẓam deg yiḍ deg wass. Ttilin wid iqqaren ar ass-agi, Amek ara nuẓum deg wass ma ur ntett ara deg yiḍ? Wid iqqaren akkenni mačči s terẓeg, mačči s tuba ay ttuẓumen, lameɛna s lɛada kan. Ɣef igadam-agi i d-isteqsay Rebbi, Ɛni fell-i ay tettuẓumem? Issutrawen akken iḍ agi kunwi s leqbayel ittuẓumen ccehr Remḍan. Ɛni tzemreḍ ad as-tjawbeḍ i Rebbi a gma, Anɛam a Sidi, ttuẓumeɣ fell-ak a lxaṭer ɛeqleɣ ddnub-iw, ur ttuẓumeɣ ara a lxaṭ d lɛada n tmurt.

Ila zik yiwen n bi isem-is Yunes, Ṛebbi iceggeɛ-it ɣer temdint n Ninwa. Ad sen-yini imezdaɣen-is belli ma ur tuben ara seg ddnub-nsen, ad yeḥkem fell-asen. Ma d Yunes ur yebɣi ara ad iṛuḥ, yeɛreḍ ad yerwel ɣef Ṛebbi d lebɣi-ines. Abrid wis sin, Ṛebbi yenna-as i Yunes, Kker ad tṛuḥeḍ ɣer temdint-nni n Ninwa, ini-asen, Ma ur tuben ara deffir rebɛin wussan, ad ḥekmeɣ fell-asen. Tikkelt-nni, Yunes yuɣ-as awal i Ṛebbi, ixebber-asen i wat temdint-nni ayen i s-yenna Ṛebbi. Nutni umnen s wayen i s-yenna Ṛebbi. Agellid yumer-asen i wat Dulas meṛṛa ad uẓumen s tuba. Ula d netta yekkes llebsa s ifazen, yelsa tacekkart iceṭṭiḍen icergen d lmital i wat Dulas, yenna-asen mkul yiwen deg-wen ad yeǧǧ abrid-is n dir, iwakken ma yella wamek, ad yendem Ṛebbi ɣef wurrif-is. ad aɣ-yeɛfu ur aɣ-yessenger ara. Ataya ihi mačči kan d agellid i iwẓamen, lameɛna ad tdula-s merra uẓamen s tuba imi ttagaden urrif n Rebbi d lḥekma-ines. Bedden d lmital fell-aɣ. I kečč a gma, kemmini a weltma, yelzem-aɣ-aw kan aɛaqel ddnub-nneɣ zdat Rebbi ad nuẓum s tuba, mačči kan s lɛada, i wakken ma yella wamek ad naf lɛafu n Rebbi

Sin Ɛisa yennan zik, irgazen n temdint n Ninwa ituben s ubeccer n Yunes, ad d-kkren ass lḥisab, nutni lǧil-agi ad ḥekmen fell-as. Nutni tuben s ubeccer n Nnbi Yunes i d-yenna Sin Ɛisa, lameɛna tura yella dagi win ilan akteṛ n Yunes. Amek i genǧem Sin Ɛisa ad yini akkenni ɣef yiman-is? Ɛni d tidet ila akteṛ n Nnbi? Anɛam, Sidna Ɛisa Lmasiḥ ila akteṛ n nnbi, akken inna. Ila akteṛ n lenbiya nniḍen meṛṛa, d lenbiya iman-nsen i aɣ-d-ixebbṛen ayagi, imi yettwikteb, Lenbiya irkul cehden fell-as, cehada-agi, belli mkul win yumnen yis, ittaweḍ-it-id, s yisem-is, lɛafu n ddnubat. Lexbaṛ i d-iwwi Sidna Ɛisa, ittwaxebbṛen armi d ass-agi, d lexbaṛ n tuba. Iqqar-awen iḍ-agi, Ur d-usiɣ ara ad siwleɣ i yiḥeqqiyen, lameɛna imednuben. Ataya ayetmaten di setma, lexbar i awen-nettxebbir kul ddurt deg nnuba-agi. Rebbi isiwel-asen i medden irkul deg mkul amkan, ad tuben. Alxaṭer yekteb yiwen wass deg ara iḥkem ɣef imdanen irkul, s lḥeqq. Seg win-nni i isemma, yeɛni Lmasiḥ, ɣef i d-ifka ṭṭmana i medden irkul, imi i t-id-iseḥya seg lmegtin. Sidna Ɛisa Lmasiḥ, i lana kter n nnbi, immut ɣef ddnub-ik a gma. Ma tɛeqleḍ d amednub ay telliḍ, teqqireḍ s ddnub-ik, Rebbi a k-iɛafu, f udem n Lmasiḥ immuten ad imeḥḥu ddnub-ik.

Amblama ixelleḍ yis ccer d lbaṭel. Yettwakteb taɣuct-nsen d aẓekka i ldin. Ɣelṭen s ilsawen-nsen, ssem n tlefsiwin, deg yimawen-nsen, aqmuc-nsen yeččur d nneɛlat d teṛẓeg. Lbaɛḍ deg Remḍan, mi ɛyan luẓen medden. Kunwi islan n ubandurt iɛeddan ad tecfum neɣ ra mačči d ayen ikeččmen deg uqemmuc i yessamsen i bunadem, lmeɛna d ayen i d-iffɣen seg-s, lxaṭer Seg wul n bunadem i d-tekken ixemmimen n dir, kul ṣṣifa n tmenɣyut, n zenna, n temwaɛafent, tukerḍa, d ccehda n zzwur, d rregmat. D leḥwayeǧ-agi i yesamsen i bunadem, amek i yenǧem ad yinig leɛmer idenbeɣ. Ma d Sidna Ɛisa ilan akteṛ n nnbi, win ilan mebla ddnub, yuɣal-d ddnub f ddemma-nneɣ, iwakken ar aɣ-yawi ɣer Ṛebbi, imut, lameɛna Ṛebbi ur t-iǧǧiw ara deg uẓekka. Ass wis tlata yeḥya-d. Deg wayagi yesken-aɣ-d iqbel timezlyut-agi yeṣfan. Ṛebbi iseḥya-d Lmasiḥ, irra-t lḥakem. Wissen ma tessneḍ ay gma, kemmini a weltma, yessefk ad tmagreḍ Lmasiḥ yiwen wass wudem ɣer wudem. Iḍ-agi yebɣa ad yili d ameslak-ik, ma tugiḍ, Ass-nni n lḥisab ad yili d lḥakem ara iḥekmen fell-ak. Tettuẓumeḍ imi d ddin-nwen i ken-izemlalen, teqqareḍ amek ihi? Win ittuẓumen i wakken ara iɛejb i Rebbi, ittuẓum s lḥazen, ttuba. Acu ɣef ihi tsetteḍ aksum, lḥelawat, lqut lɛali deg yiḍ? Acu ɣef tesxeṣreḍ iṣurdiyen-ik ɣef wayen ilan d leḥram, ur ten-ttseddiqeḍ ara i wid ur nesɛi ara? Ɛni fell-i ay tettuẓumeḍ i d-iqqar Sidi Ṛebbi? Iqqar-awen Sidna Ɛisa, as-d ɣur-i kunwi irkul iɛeyyan iɛebban s unṣaḥ-nwen, ad ken-serriḥeɣ. Ur d-usiɣ ara ad siwleɣ i yiḥeqqiyen, lameɛna i wid iɛeqlen iman-nsen d imednuben. Win iḥessisen i wawal-iw yumen s win i d-iceggɛen, yesɛa tudert n dayem, ur yettbedday ara ɣer lḥisab d lɛiqab, lameɛna ikka-d seg lmut ɣer tudert. Acu ɣef ttuẓumeḍ? S tubaɛ-nni? Cekker a Rebbi, ili di lefraḥ ameqqran, lxaṭer xellṣeɣ ṭṭlaba-inek n ddnub i d-iqqar Lmasiḥ, As-d ɣur-i, ad tesɛuḍ lɛafu.

Llant snat i wurqin ara ceggɛeɣ i wid ara yeketben durt-agi, yiwet s tefransist, yiwet s taɛrabt. Yiwet sfehmeɣ-d seg wawal n Rebbi belli ulac aḥeqqi i zdat-s. Tayeḍ sfehmeɣ-d yessefk aɣ akk ad nḥader zdat lkursi n Rebbi, ass n lḥisab. Deg twurqin-agi, tzemrem ad teɣrem amek nezmer akk akk ad nuɣal d iḥeqqiyen, i wakken ulac lxuf fell-aɣ ass n lḥisab. Ihi, a ktebet inuba lexbar n lxir, Boîte postale 141 Monte Carlo Monaco sutret snat wurqin-nni yut s Fransis tayeḍ s taɛrabt aktbet inuba lexbar lxir tabwat n tibratin 141 Monte Carlo Monaco ur ttut ara tceggɛem lɛelwan-nwen iwakken nezmer ad awen ner lǧawab ḥassiset lǧemɛa d-iteddun inuba-nniḍen mi ara nqeṣṣer ɣef remḍan tikkelt-nniḍen ad neḥfeḍ lmeɛna tidet remḍan ma ur teɛyam ara deg-s ihi ḥessiset lǧemɛa d iteddun ɣef lmuja talmast 205 lmitrat 14 67 kilowat n Radio Monte Carlo nuba-agi tettɛedday kul lǧemɛa ɣef lɛecra u nus deg Lezzayer ɣef lḥadac u nus deg Fransa